Aktar kmieni jew qabel ma nkunu qegħdin nilgħabu flimkien, ħa nkunu qegħdin nitħattu ma' Rebecca Vella li hija għalliema tal-Malti, żguri li tafu frażijiet bħal dawra durella, il-logħob kollu tat-tfal, banni bannozzi, jew inkella għajma żaqqi, u ż-żunżana ddur iddur u waħda frażi minn hemm u frażi minn hawn, però biex tgħidilkom aktar fuq dan għandi lilha kollha kemm hi Rebecca Vella. Kif inti? Tajjeb, grazzi tal-istedina tiegħek għal dan il-programm. Pjaċir tiegħi dejjem li nżommu ħaj ilsienna. Mhux hekk, dik l-iktar ħaġa importanti. U tiskanta li llum għalija qed ħanitħattu fuq frażijiet illi sfortunatament lil uliedna madni qed inċaħduhom minnu. Dik hija l-kelma.
U sar iktar tisma' li tfal jitkellmu bl-Amerikan. mhux Mela. bl-Ingliż, Eżatt. sar tisma' iktar it-tfal li jistagħġbu em, eh, bi kliem Malti Mhm. u anka ilsien ieħor Mhux ukoll. hekk, Pereżempju, eh, niftakar li jekk ħadd titkellem it-Taljan ħafna huma dawk illi jifhmuh it-Taljan. Mhux hekk, eżatt. Illum il-ġurnata sirna wisq niddependu biss bl-Ingliż Amerikanizzat jew inkella Kanadiż. Mill-banda l-oħra, Aħna bdejna nitkellmu fuq dawra durella, jew banni bannozzi. Pinni pizzikanna.
Pizzi pizzikanna.
Eżatt.
Mela, ħanejdlek biex natina għadeja, jien l-istudju tiegħi kien jikkonċerna dejjem xtaqt naħdem xi ħaġa li tiffoka fuq it-tfal sewwa. Mhm. Allura permess tat-tutur tiegħi Dr. Michael Spanjol iva. ħadd id-deċiżjoni permess tal-għajnuna tiegħu li nifoka fuq it-taqbil tat-tfal. U hekk kif bdejt ir-riċerka tiegħi indunajt li Kull taqbila minn ktieb għal ieħor tvarja sewwa, ġifieri insibu verżjonijiet differenti ta' taqbila, fosthom Dawra Durella, jekk fi ktieb kienet miktuba b'mod, fi ktieb ieħor sibtha miktuba mod ieħor. U kotba daw qed ngħidu, ġifieri mhux minn. Eżatt, kotba Maltin, eżatt.
Mhux minn espressjonijiet li għedna fiż-Żejtun jgħidu mod u r-Rabat jgħidu mod ieħor. Imbagħad eventwalment wasalt biex, qed biex insaħħaħ dan l-argument speċi, Qed kien ikun aħjar jekk imbagħad nintervista xi nies minn lokalitajiet differenti sewwa. U għażilt tliet lokalitajiet, kelli l-qrendi l-imġar Malta u Nadur Għawdex. U inti minn fejn inti?
Jiena mill-Qawra.
L-aħwa l-aħwa.
U ma saqsejt il-ħadd il-Qawra? Le, għax rrid nagħżel l-irħula tipikament Maltin. U li fihom id-djalett għadu preżenti sew sewwa. Ġifieri, u mbagħad eventwalment insomma ħadt id-deċiżjoni li biex insaħħaħ dan l-argument li jeżistu verżjonijiet differenti tat-taqbil tat-tfal, Wasalt biex nagħmel l-intervisti. U minn kull lokalità eventwalment instarġu diversi verżjonijiet differenti ta' dan it-taqbil. U irrealizzajt li anke saħansitra parteċipanti mill-istess lokalità qalu ġifieri verżjonijiet differenti, ġifieri ma qablux bejniethom. Issa jiena fokajt fuq parteċipanti nisa, mhm. għaliex ħassejt li kienu propju kienu nisa bħal nanniet u bħala ġenituri li jgħidu dawn it-taqbil li tfal sewwa. Fl-istudju tiegħi fil-bidu kont sibt li anka rġil nista' ninkludi, imma peress li t-taqbil kienu ta' tfal, ħassejt li għandi iktar nifoka fuq in-nisa peress li kienu huma l-iktar l-iktar li jrabbu u l-iktar li kif nafu tfulija hija aktar viċin l-om jew in-nannit. Eżatt, eżatt.
Ġifieri, issa għalkemm din it-tradizzjoni kif qed inti qiegħda mhm. tinqata' biż-żmien, permezz ta' din il-permezz ta' din it-teżi, stajt inqajjem kuxjenza biex forsi kemm jista' jkun din il-din it-tip ta' tradizzjoni orali ma tinqatax sewwa. Ftemna. Issa, ħafna drabi jiena kont insib xi taqbil li forsi kienu assoċjati aktar mal-ob u oħrajn aktar għal-gost. Mhm. Għax ħafna drabi tfal kienu jisimaw ma n-nannit u l-ġenitur imbagħad eventwalment kienu jużaw huma waqt xi logħba. Eżempju kif semmejt li l-ewwel inti onġi onġi onġella, ġifieri banni bannozzi dawn ukoll logħob assoċjat taqbil assoċjat ma' lob sewwa, ma kienu ikolli oħrajn assoċjat ma gost speċi tipo tifhem. Sewa, mela, naf li għandek ukoll eh, u ħana nkun qegħdin insegwu il-PowerPoint presentation tiegħek eh, biex nidħlu iktar fiha. Mela, fidejk biex mexxina. Mela, fost l-eżempji li jiena użajt għax jien fokajt madwar 10 taqbiliet sewwa. Li huma tista' tgħidhom li? Mela, bej wieħed u ieħor pizzi pizzi kanna, mhm. kelli għajma zaqqi kemm tuġani, Johnny Jonta. Tara dik għajma zaqqi kemm tuġani, qatt ma niftakarha jien. Eżatt, eżatt. Inti kont tgħidha dik ħafna? Jiena insomma, jizni l-ħaq dak iż-żmien partikolari fejn eh. kont fin-nofs, fejn ġili smajtom u ġili iktar kemm tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra aktar qed jinqatgħu ġifieri dawn l-affarijiet. Fimtek. Imma pereżempju oħed ġili smajta din. All right. Eżempju din hija taqbila li tagħti gost sewwa toffri gost kienu mhm. jgħiduha biex għal pjaċir sewwa għal gost tal-widna. Eżempju għajma zaqqi kemm tuġani, kilti l-għeneb mhux misjur. Iddendilt mal-kannizza ta' qisni kelb tal-kaċċatur. Dik kienet waħda mit-taqbiliet li propju qaluli xi wħud mill-parteċipanti. Okej. Imbagħad jista' jkollok ukoll taqbila assoċjata ma' logħba. Bħal?
Mela, bħal eżempju, it-taqbila Banni Bannozzi. Ġej il-Papa Ġej. Ġej il-Papa Ġej.
Issa dawk, pereżempju, ntħarġu verżjonijiet differenti. Fosthom kien hemm waħda Ġej il-Papa Ġej kollox għal xi ħadd u għal mhm. xi ħadd ieħor ma nagħtuh xejn. Mhm. Imbagħad verżjoni oħra li kienet eh, Banni Bannozzi ġej il-Papa ġej bil-pastizzi tal-ħabtejn kollox għal xi ħadd u lil xi ħadd ieħor ma nagħtuh xejn. Ġifieri żiedet. Eh, ma bil-pastizzi tal-ħabtejn probabbli r-rabat jew inkella nadur. In-nadur, ġifieri kellna ħeża. Għalek, għalek. Issa sewwa. Mela, mbagħad fost taqbiliet oħrajn eh, Kenna per eżempju taqbila diri diri dembi kienet mhm. popolari fost in-nies mill-Qrendi. Okay. Sewwa, issa kien hemm mara partikolari għalt li diri diri dembi, il-qattus grif li dembi, dembi ravjula, saħħa sinjura, għada jkollna t-tiġ bil-papri u t-tiġiġ, frawli bit-sokkor pastizzi bis-summin. Hmm. Ġifieri dik it-taqbila kienu jafu għal aktar fil-lokalità tal-Qrendi. Laħa laħa. Eżatt.
Qatt ma smajta jiena, eh, ġifieri Inti mill-istudju tiegħek irriżulta li dik hija Eżatt, l-iktar taqbila eh, fil-qrendi, eżatt. Tal-qrendi. Eżatt, eżatt. Issa importanti li ngħid li jiena in-nies li part li ġifieri ħadu sem fil mhm. fl-intervistu fl-istudju tiegħi, kienu l-koll mitla fleta, ma starċ nistaqsi lil xaħat li kien iżar fleta, għaliex dawn kienu propju dawn in-nies li kienu għaddew huma minn dan il-kuntest reali fejn għexu din it-tradizzjoni. Nisewwa. Jiġifieri għexuha. Għexuha.
U ma ddewwiex lil uliedhom imbagħad. Għadduha imma peress li l-ġenerazzjoni bidlet u s-soċjetà dejjem tavvanza qed jinqatgħu bil-mod il-mod. Ġifieri kienu jgħiduli li huma jgħiduhom li neputijiet tagħhom. Ah, Ġifieri ma xorta waħda qiegħda Ma naqbilx miegħek biss fuq il-kelma tavvanza. Vera li tavvanza, ma naħsabx li huwa avvanz dak huwa tibdil. Mhux hekk, tibdil, eżatt, ukoll hu. Ġifieri kollox iġib bidla miegħu. Bla dubju. Fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri.
Issa forsi eżempju ieħor li nistgħu naraw, per eżempju kelli wkoll it-taqbila għamel xi tagħmel. Popolari immens. Sepada popolari le. Għada wkoll popolari ġifieri. Kelli parteċipanta mill-Imġarr li qalet it-taqbila għamel xi ta' għamel, mhm. ħalli jikber il-ħaxix, il-ħaxix natuh lil Moza u lil Moza tatina l-ħalib. Eżatt. Hekk nafa jien. Eżatt, imbagħad kelli oħra minn nadur fejn qalt li għamel xi ta' għamel ħalli jikber il-ħaxix għandi naġa mmur niraha u s-suf tagħha nagħmlu qmis. Ġifieri dik eħe, ħarġet differenza kbira fl-aħħar żewġ versi u vers. Ok, ġifieri hemmhekk hemm taqbila kompletament differenti met naraw illi eh, eh, meta taqsam l-arċipirgu għandek ukoll dik il-tibdil. Ma per eżempju n-nadur kelli ġifieri mbagħad apparti differenzi bejn il-lokalitajiet infushom, mhm. anke l-parteċipanti stess per eżempju f'lokalità ma qablux bejn. Ukoll.
Per eżempju, it-taqbila Mascarattini Perlina n-Nadur ħarġu żewġ verżjonijiet. Kelli Mascarattini Perlina warajk għandek x'għadina għal waħda tini tnejn għax inkella nagħtik daqtejn. Imbagħad it-tieni verżjoni kienet titkellem fuq Mascarattini Perlina għax warajk għandek x'għadina minflok waħda tini tnejn biex warajk ma jkollok xejn. Ġifieri, eħe, kien hemm dik it-tibdil, ħafna drabi tibdil żgħir ikun hemm, imma xorta waħda, Jien naħseb, inti trid tgħidli, imma naħseb illi dawk li jkunu daqstant popolari, bħalma qed naraw di probabbli l-iktar waħda li tingħad dan iż-żmien. U n-nadur huwa popolari għall-karnival spontanju. Imma iktar ma tkun popolari, iktar hemm iċ-ċans illi xi frażi minnha tinbidel. Mela, bilfors.
Ma nafux eżatt minn ħoloq ta' qbila, ġifieri dak kien dejjem din kienet tip ta' tradizzjoni li dejjem kienet tingħad b'mod orali. Allura bil-fors b'xi mod jew ieħor ħajkun hemm xi tibdil anke l-fatt li bniedem jinsa ġifieri kollox minn ġenerazzjoni għall-oħra iktar kemm jgħaddu għal ġenerazzjoni differenti aktar kemm it-taqbila ħa Bla dubju.
Taqbil bħal dawra durella, mhm. illi kienet anka, jek niftakar, jen kienet anka parti minn sillabu le tal-iskola, ġifiri l-primarja kienu jgħiduha. Essaċ, eħe, ġifiri inataw importanza, ġifiri u jina nemmen li għat ikun hemm sezzjoni l-lum il-ġurnata li u kol tiffoka aktar fuq dawn l-affarijiet, mhm. għax huma fl-aħħar mill-aħħar huma tip ta' Tip ta' versi li jgħallmu lit-tfal aktar kif għandhom jitgħallmu jaqraw. Ekku. Bi kliem sempliċi tagħhom. Logħob bil-kliem.
Logħob bil-kliem. U għandek ir-rima fihom. Eżatt, ir-rima tiġbed l-attenzjoni tat-tfal u tgħin ikun il-messaġġ aktar dirett. Ġifieri, dejjem it-taqbil dejjem ħa jgħaddi dak il-messaġġ ta' ħsieb dirett u tema partikolari sewwa. Issa, Charmaine Fenech għadha kemm bagħtitilna fejn nista' nsib dawn it-taqbiliet tat-tfal. Jeżistu diversi kotba.
l-imħasba, fosthom ta' Guido Lanfranco, Victor Fenech, ġifieri hawn ħafna u iktar kemm għaddi żmien iktar qed joħorġu ġifieri. Mela, Guido Lanfranco, eh. Victor Fenech. Eżatt, jekk tippermettili nista' nsemmi. Eh, la żgur. Mela, ta' Guido Lanfranco lob Ġukarelli u taqbil ta' tfal Maltin. Mhm. U ta' Victor Fenech bl-isem ta' Doremi Ija. Ta' tfal Maltin u koll, kant u lob ta' tfal Maltin. Alright.
Iġifiri għaw publikazzjonijiet. Eh, għaw publikazzjonijiet. Ma domx, iġifiri, dak li qabel kien biss bil-diskors, issa ġi miktub, ġi reġistrat. Eżatt, u insibu taqbiliet tradizjonali bħalma semmejt jiena, mhm. bat insibu wkoll taqbiliet oriġinali. Hmm. Ġifieri ikunu taqbiliet li ħafna drabi jkunu ħarġu bihom awturi stess Maltin Issa jkunu forma ta' taqbila sewwa, issa ħafna drabi peress li t-traduzzjoni tagħna fokat fuq dawn it-taqbiliet, jiena iddeċidejt li għalhekk niffoka t-teżi tiegħi fuq dawn propju li huma l-aktar mitla tagħhom in-nies sewwa. Jiġifieri rajt li qed jevolvew jew qegħdin imutu mewta naturali? Ħa ngħidlek, qabel kienu jintużaw ta' spiss. Sewwa kienu jintqalu l-itfal, l-itfal kienu jilabu bihom fit-toroq, jagħmlu użu minnhom, xi ħaġa li kellhom ta' gost. Iktar kemm qed jgħaddi ż-żmien, qed joħorġu kotba u hija xi ħaġa li forsi qed għandna nuru apprezzament tagħha l-fatt li qed joħorġu kotba differenti ta' dawn it-taqbid mhm. biex bekk propju din it-tradizzjoni ma tintilib sewwa. Iżda fl-aħħar mill-aħħar madix dik il-ħaġa li n-nanni tul ġenituri propju jaddu l-tfal tagħhom dawn it-taqbiliet. Għax hawn distrazzjonijiet.
Eżatt, hawn distrazzjonijiet oħra. Ġifieri imma Permezz anke tat-testi tiegħi ġifieri forsi stajt inqajjem kuxjenza biex propju dawn it-taqbiliet li huma tant importanza għall-wirt kulturali tagħna ma għandhomx jintilfu għax huma xi ħaġa vera sabiħa sa fl-aħħar mill-aħħar. It-tfal imma
rajt li għadhom jinteressahom? Iva, hawn min għad jinteressah. Ġifieri anke kont safrattant immur għand il-parteċipanti u nżurhom. U nistaqsihom jekk huma għadhomx jgħidhom lit-tfal tagħhom, jgħiduli li jgħidu. Tafal fejja, tisma' tfal jgħidu minn kollox. Imma ili ma nisma tfal illi tismaħħom ikantawhom jew inkella jqablu. Mill-aħħar kienu jispiċċaw jgħiduli, pereżempju minħabba t-teknoloġija, jagħtu iktar importanza lit-teknoloġija milli propju jagħtuna ċans aħna ġifieri naqsmu magħhom it-tradizzjoni tagħna li aħna konna nitgħallmu meta konna żgħar, ġifieri. Taħseb illi sfortunatament għal dak il-qabżiet li għamlet il-qudiem it-teknoloġija, it-teknoloġija kif qed naraw bil-sin Malti ma tantx qiegħda fl-istess livell. Vera, imma jeżistu wkoll siti online tal-Malti ġifieri biex jipprovdu riżorsi ġifieri anke għall-għalliema stess, ġifieri dik ġiġa pass naħseb li tgħinna lilna l-għalliema. Eħe, ma jekk issib il-nursery rhymes ħa ssibhom fuq l-internet, daw it-taqbiliet tat-tfal ma ssibhomx. Eżatt, siti online in-nursery rhymes mifruxin bihom. Anke logħob tat-tfal. Bħala videos u hekk, eżatt, u logħob tat-tfal. Eħe, imma jeżistu pereżempju għandna naħseb għandna navvanzaw biex nagħmluhom aktar, forsi xi ftit videos li Iktar interattivi. Eh, biex nagħmluhom iktar interattivi.
Għax hekk ħanżommuhom xi ħaġa tal-imoddi, ej ovvja li ma jibqax interessom it-tfal. Ġifieri naf nasru niġu fi żmien fejn anka ix-xjuħ tagħna qasbis ikunu semgħu. Ġviri. Għasib għem ħajkunu tfal. Għandek raġun rigward dan il-kontest, naħseb għanna natu iktar importanza biex propju namlu għam aktar interattivi, nħolqu videos, ġviri biex forsi anka tfal nħedġu jagħmlu użu minn din it-tradizzjoni. U anka il-programmi televiżivi jiena ngħid li anka bħala l-istazzjon nazzjonali għandu obbligu li mela, jkun mela, qed jippuxja u jimbotta l qudiem U hija ħasra li xi ħaġa tintilef, hija xi ħaġa li ħolqu l-Maltin stess u allura nemmen li għandna natuha importanza daqs kwalunkwe ħaġa oħra sewwa. Hemm xi punti oħrajn li rrimarkajt fil-konklużjonijiet tiegħek? Mela,
Kelli wkoll taħlit ta' Malti u Ingliż, kif semmejt li inti stess ġifieri anke f'dawn l-affarijiet daħal eh, kemm xejn l-Ingliż, pereżempju kelli parteċipanta minn Nadur meta staqsejta taqbila ċetta furfiċetta, ehm, komplitili l-arus tagħha parrukkier, għatala xara wavy u ħallilha ta' qudiem. Hmm. Umbat oħra mill-qrendi żammitili bil-Malti standard, qalet li ċetta furfiċetta l-arus tagħha parrukkier Qatagħlha xagħarha kollu u ħallielha ta' quddiem. Ġifieri f'dak il-każ ma żidtlix it-taħlit. Rajthom in-nadurin iħobbu ħwejvi mela.
Ġifieri eħe, rajt dik ukoll id-differenza. U ma qaltlikx imġiegħed, użat il-kelma Ingliża. Ħwejvi, eżatt, eżatt.
Issa forsi taħt peress li anke jiena kont qed nirrekordjhom għax huma kienu avżati li jiena kont qed nirrekordja. Ġifieri forsi kien hemm dik in-naqa' tensjoni li xi kultant forsi anke jħossuhom naqa' mistħija jew forsi. Taħt attenzjoni żejda. Kif kont qed tħossok inti qabel tħall, imma issa letteralment ħadd over biex nitfakkilek bl-Ingliż u mhux bil-Malti. Rajt iktar punti oħrajn li. Imbagħad pereżempju kelli varjazzjoni ta' vers wieħed jew aktar, mhm. eżempju fil-taqbila ma sewx ma nsemmux pizzi pizzi kanna, mara minna dur għalt li pizzi pizzi kanna Dolores ta' Santanna, Santanna tal-Munita, Marfa tal-fidda, bandiera tal-ħarir, Noli kan noli, nsiru qaddisin. Imbagħad mara oħra min-Nadur żiditli biċċa oħra magħha, galletta mxarrba, ġo l-ilma ħażin, il-mazzita tiswa ħabba u xegħlin. Waqt li mara oħra mill-Qrendi għaltieli kompletament differenti, Pizzi pizzi kanna, gandla gandlier, ommok ir-reġina missierek il-kavallier. Ġifieri rajna differenza kbira sewwa, anke fl-istess ħin mill-istess lokalità tan-Nadur, imbagħad waqt li l-Qrendi, Żammet bis-sentenza u qalbitha kompletament. Eżatt, kompletament.
Il-floor manager tagħna wkoll għandu oħra jbiddilha, imma mhix verżjoni ta' żgħar, ġifieri nibqgħu fuq dan suġġett. Imma hemm ħafna mbagħad verżjonijiet oħra. Mela vera, anke fit-teżi tiegħi stess ġifieri stħarġu. Ħarġu wkoll. Li huma daqsxejn iktar dan, mhux adattati għat-tfal. Mhumiex adattati għat-tfal.
Insomma, kelli wkoll tliet lokalitajiet verżjoni differenti. Mhm. Fosthom Dawra Durella, eh, minna dur mara minna dur għalt li Asba Zigorella, ċofta l-Bellus ċapċapilu lill-Arus. Oħra mill-Qrendi għalt li Dawra Durella, Abza Zigorella, ċofta l-Bellus ċaqċaqilu lill-Arus appa appa waqajna fil-kaxxa. Waqt li oħra mill-Imġar għalt li Dawra Durella, Abza Zigorella, ċofta l-Bellus ċaqċaqilu lill-Arus. Imma nota ħaġa, għal ħafna minna ngħidu Abza Zigarella. Eżatt. Hawnhekk għall-ebda waħda minnhom ma qaltlek zigarella, qaltlek zigurella. Eżatt, bid-dialett.
Umbat għandek il-soltu jiena ngħid taħwida tal-qabża jew qasba. Iva, imma qabża propja għandha tkun immaġina jiena, ġifieri minn dak li nstħarġ mit-teżi. Imma hemm il-banda eh, l-oħra jekk hija qasba żigurella, forsi għandek xi qasba li tiġi. Vera, li tista' dawwar żigurella magħha, eżatt, vera. Eh, ġifieri jiddependi.
Jiddependi, vera.
Ifhem, milli rriżulta mit-teżi tiegħi ħafna minnhom għalu qabża żigurella, iżda jekk kif rajna fil-verżjoni ta' Nadura l qasba żigurella. Ġifieri Ok.
Għana għana għamlu dawra durella, mċoħejn għana mela, għalix għana għaddi għal eh, naħa l-oħra fejn għanna l-Nikita Zammi Talamango fejn maħħa nitkelmu fuq l-arms. Hemm xi ħaġa relatata hekk mal-enerġija? Xi taqbila ta' tfal? Le, xejn minn dawn.
Jew xi ilma? Le, le, e, ifhem, forsi f'xi taqbila partikolari nistgħu nsibu xi konnessjoni mal-mamma.
Mux għet iġini xej f'moħħi. Bħalissa.
Jina li sem. Għamil xie ta' għamil.
Għalli jikber il-ħaxix.
Eżat, ġifiri dik lista l-unika ħagġa. Il-ħaxix intuħ il-moza.
U l-moza ta' tina.
Il-ħalib. Umbat l-oħra il-ħaxix intuħ il-nanna u nanna tamlinna. Mis kif Le, il-
Għandi ħaġa mmur nirajha, is-suf tagħha nagħmlu qmis.